Mär wëllen zu Esch wat Dir an der Stad hutt. Dat seet den Deputéierte vum Kanton Esch an Dokter zu Esch während 15 Joer, Michel Welter, den 9 Mee 1901 an der Chamber dem Finanz an Unterichtsminister Mathias Monge. Asst. Méi wéi 20 Escher Familljepäpp hate schonn 1894 an enger Petitioun un de Gemengerot d'Grënnung vun enger Mëttelschoul gefuerdert. E weidere sozialisteschen Deputéierten aus dem Escher Kanton, den CM. Spo, hat d'Demande un d'Regierung weiderginn an net nëmmen eng Handwierkerschoul gefuerdert, mee e wëssenschaftlechen an technesche Lycée, deen d'Jugend vum Bassin minier batter néideg hätt. Schlussendlech krut Esch no heftegen Debaten an der Chamber eng Industrie an Handelsschoul mat engem Ënner an engem Uewergrad duerch d'Gesetz vum 19 Juni 1901. D'Schoul gouf fir d'éischt am neie Stadhaus installéiert, dat 1898 an der Uelzechtstrooss gebaut gouf. Dunn huet de Gemengerot beschloss en neit Gebai, hinter dem Tiergarten ze bauen, op enger Plaz, déi, wéi de Gemengerot et deemools formuléiert huet, zur Sonn an der frëscher Loft gedréit ass, am Zentrum vun der Stad, wäit ewech vun all Etablissement, dat Kaméidi mécht. Den Architekt vun der Stad Esch, Paul Flesch, krut den Optrag, Pläng dofir ze zeechnen. D'Industrie an d'Handelsschoul, den haitege Jonge Lycée, ass eent vun den Haaptwierker vum Paul Flesch, engem Fräidenker a Bewonnerer vum antike Griichenland a vun der Opklärung. Wéi den Ed Maroldt ënnerstrach huet, ass de Site an seng Ausriichtung räich u Symbolik. D'Haaptfassad kuckt an d'Mueressonn an d'Opklärung. Dës Monument vum Bildungshumanismus steet vis-à-vis vun engem reliéise Monument, der Jousefskierch, déi 1877 gebaut gouf. D'Neorenaissance an d'Architektur vun der Schoul ass de Pendant zur Neogotik vun der Kierch. Symboler vum Chrëschtentum a vun der geeschtlecher Muecht versus Symboler vun der griichescher Antiquitéit a vun der weltlecher Muecht. Et fënnt een dës Symboler besonnesch am Mëtteltrakt vun der Haaptfassad.

An der Mëtt vum Giewel trount d'Wope vun der Stad Esch. Driwwer ass e Modell vun der mëttelalterlecher Stadmauer. De Rescht vun der Fassad ass duerch aacht Pilaster mat ionesch inspiréierte Kapiteller agedeelt. D'Eckpavillone ënnersträichen d'Monumentalitéit vum Gebai. En Haff mat de Wunnhaiser vum Direkter a vum Portier komplettéieren déi groussaarteg Anlag. Dat neit Schoulgebai gouf den éischten Oktober 1909 ageweit. Den éischten Escher Stadarchitekt Paul Flesch war en oprechten an entschlossene Mënsch. Seng Frankophilie huet en zum Beispill an den Exil op Paräis gezwongen, 1914, 18, an huet en de Prisong kascht ënnert den Nazien am héijen Alter vun 71 Joer. Am Kader vum Bau vun der Industrieschoul huet de Flesch, deen de Projet fir d'Gemeng dirigéiert huet, gewot sech géint finanziell Fuerderungen ze wiere vun den Entrepreneuren Armand Spoo, Bouf vum Deputéierten, CM. Spoo, zoustänneg fir d'Eisendiecher, den Nicolas Hoffmann Scheedgen, Responsabel fir d'Hëlze Charpente, sou wéi vum Chef-Entrepreneur Jos Wester. De Flesch soll den héije Präis dofir bezuelen. De Spo, den Hoffmann an de Wester hunn nämlech dorops hin decidéiert, sech fir d'Kommunalwalen 1909 opzesetzen, géint de Schäfferot ënner dem Buergermeeschter a Schmelzhär Léon Metz. De Spo gouf Buergermeeschter, den Hoffmann Schäffen an de Wester Gemengerot. Soubal se un der Muecht waren, hunn se de Paul Flesch als Stadarchitekt erausgeheit an de Paul Vigreux amplaz genannt. Säi Projet, an net dee vum Flesch, gouf dono zeréckbehalen. fir d'Mauer ronderëm d'Schoul. D'Industrieschoul war fir maximal 300 Schüler konzipéiert. Déi Zuel gouf nom Zweete Weltkrich wäit iwwerschratt. 1957 gouf dofir ugefaangen en neie Fligel ze baue fir de Lycée de Garçons, wéi d'Schoul zanter 1945 offiziell geheescht huet. Dee gouf awer eréischt 1965 fäerdeg, wéinst dem fréien Doud vum Architekt a wéinst finanzielle Streidereien tëscht Staat a Gemeng. Eng erneit Erweiderung an Ëmgestaltung vum LGE wor wéinst der Explosioun vun de Schülerzuelen séier néideg ginn, mee gouf eréischt 30 Joer méi spéit realiséiert, no Pläng vum Architekt Will Erpelding. En neie Fligel am postmoderne Stil fir d'wëssenschaftlech a kënschtleresch Fächer souwéi d'Bibliothéik gouf nieft der fréierer Direkteschvilla gebaut, mee och eng nei Sportshal. Dës nei Gebaier goufen 1994 ageweit. Notéiere mer zum Schluss, dass déi al Hal an eng Kantin ëmgewandelt gouf. Do gesinn d'Schüler an d'Schülerinnen haut de monumentalen Tableau Les Terres Rouges, 6 op 4 Meter, vum fréiere Professer a Moler Harry Rabinger, Fir d'Paräisser Weltausstellung 1937 gemoolt an Enn der nonzeger Jore komplett restauréiert. 1937 huet d'Lëtzebuurger Regierung esou de Visiteuren aus der ganzer Welt a Riseformat den Escher Quartier Hiehl gewisen, seng Casa Grande, seng Minnen an seng Terre Rouge Schmelz mat de Käseminnen, de Mont Chargen an den Héichiewen.